F'isem tal-Missier, tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Mulej miġburin f'ismek għaliex miġburin fil-kelma tiegħek. U din hija kelma li jiġi għandna f'qawwa. Hija kelma li Jien tibgħatha biex iġġib bidla, biex toħloq xi ħaġa ġdida. U qegħdin hawn, Mulej, għal dak li hu ġdid fik. Allura nhar mill-ġdid illum nerġgħu nitolbuk. Ħalli ħalli dil-kelma tiegħek tkellimna. Ħalli hija tisfidana, tiċċallinġjana fuq livell profond. Ħallejha tkompli tiddireġina lejn xi ħaġa differenti u ma tħallinix nibżgħu għal dak kollu li hu ġdid fil-ħajja tagħna. Amen. Tajjeb, mela il-bieraħ nilqakom ġdid. Il-bieraħ tkellimna fuq fuq l-ewwel beatitudni prattikament. Għamilna introduzzjoni ħafna twila għax fil-fatt l-introduzzjoni ħadet iktar minn nofs il-tok kollha, l-introduzzjoni biss. Illi naħseb kienet importanti illi npoġġu huwa fuq il-kuntest u għalfejn jiena għażilt dawk il-kliem l-oppju u mhux jew adrenalina għaliex għaliex ħafna drabi ma fhimnihiex, ħafna drabi ppreżentajniha b'mod differenti. Il-mod kif ppreżentajniha kien kien ħalli nuża l-kelma li ġejt il-bieraħ għax laqtet ftit nies kien jaqq u la hija jaqq mela jien ma rridx immur għaliha. Jekk tippreżenta imbirkin il-fqar u imbirkin l-imsejknin u imbirkin min hu bil-ġuħ u imbirkin min hu mnikket u tieqaf hemm u tieqaf tifhem x'it-traduzzjoni bil-Malti x'qed tgħidlek, tgħid le jien ma rridx ikollok x'taqsam ma' dal-messaġġ. U l-Knisja għamlet l-istess żball fil-bidu, partikolarment li baqa' hemm, illi dawn il-beatitudnijiet kważi beżet tippreżentahom. Għaliex igerxu n-nies, għaliex ħadd ma jifhimhom. Imma ma fir-realtà jekk tifhimha tinduna li dan qed joħloq Komunità ġdida fuq din l-art. Realtà kompletament ġdida u l-ewwel spjegazzjoni tal-ewwel Beatitudni għedna li tfisser li aħna niġu flimkien bħall-ewwel komunità nisranija. Niġu flimkien naqsmu kollox jew niġu flimkien u nerfgħu lil xulxin. Jew niġu flimkien u jien inkun responsabbli tal-kuntentizza tiegħek. U dik hija l-isbaħ sentenza naħseb li għedt ilbieraħ. Li kull wieħed u waħda minna jekk ngħixu l-ewwel beatitudni biss, tkun biżżejjed biex aħna nifhmu li kull wieħed u waħda minna jekk nimxi wara Ġesù Kristu u nagħmlu parti minn din il-komunità ta' Kristu, Aħna nħossuna responsabbli għall-kuntentizza tal-umanità, u mhux tal-komunità biss. Tal-umanità. Imma, fir-realtà, għall-inqas fil-komunità, dawk li jgħixu fil-komunità tal-ewwel beatitudni, u ħa nsejħilha hekk issa, mela l-insara huma l-komunità tal-ewwel beatitudni. Awtomatikament se joħorġu ħafna riżultati. U fost ir-riżultati li joħorġu hemm it-tliet beatitudni li jmiss. It-tliet beatitudni kollha kemm huma, it-tlieta li huma, jiddiskrivu proprju realtà diffiċli li hemm hemm barra, l-umanità fl-uġigħ. Illi l-beatitudnijiet, it-tlieta li huma li jmiss, marbuta mal-uġigħ tal-umanità. U l-ewwel waħda hi ħenjin l-imnikkta. Hemm dal-kelma mhux le. Nawgura ferħ kbir, kuntentizza profonda lill-imnikkta għaliex huma għad ikunu mfarġa, ser ikunu mfarġa. Jekk ma tinftiehemx sew din, allura hemm problema. Jekk ma tinftiehemx din ukoll tista' toħloq aktar rabja milli konsolazzjoni, mhux hekk? Imberkin minn mdejja iż-żid. Imbierek minn mdikket imdejja ma tantx tinkuraġġik jekk ma tifhimhiex. Għax minn minna hawnhekk Irid ikun iddisgrazzjat. Ħa nuża kelma Taljana. Min minna jrid ikun iddisgrazzjat? Biex imbagħad xi darba xi ħadd ħajfarraġ. Le, ma rridx, jien ma rridx. Mhux dik qed tgħid. Ħajkollu nuża naqra Taljan, Taljan, ta' mhux ħatkellem bit-Taljan. Kliem fil-Malti ġej mit-Taljan. Anka bl-Ingliż wara kollox. consolation and comfort huma upbringing score, ħa nużahom għaliex hawn jitkellem minn konsolazzjoni u mhux minn konfortazzjoni. Mhux I will comfort you. Ġesu, jew kellha tiġi translation, ħa ngħidha bl-Ingliż għax bil-Malti, għandna biss daw Taljani, ma għandna biss il-kelma mfarraġ. Faraġ. Il-kelma Maltija proprja hija faraġ, li qed tirreferi għal dawn iż-żewġ kelmiet kemm għall-kelma konsolazzjoni kif ukoll għall-kelma konfortazzjoni. Ġesù qed juża jew Mattew fil-Vanġelu qed juża l-kelma Tikkonsla, mhux tikkonforta, tikkonsla. Aħna bil-Malti nużaw dejjem il-kelma imfarrġa. Tiftakru meta Ġob xi ġralu? L-istorja ta' Ġob hija waħda mill-ikbar stejjer tal-Bibbja Lhudija fejn ġiet ivvintata din il-parabbola partikolari li tispjega għalfejn it-tbatija. U x'tagħmel mat-tbatija. U dan Ġob tiġrilu, tafu li Alla u x-Xitan jaqbiżu ħatra bejniethom, jaraw x'jiġrilu da Ġob għax kien bniedem vera twajjeb, ġust, u jgħidlu, Żgur għandu kollox, għandu l-ġid kollu tad-dinja, x'ma jirringrazzjakx? U jgħidlu, Orajt, agħmel li trid, ma basta tmissux lilu. toqtlux prattikament. U hu jdiġilu kull tip ta' diżgrazzja. Kull tip ta' diżgrazzja u jmutulu kollox, uliedu kollha jmutu, jmutu l-emmrieħ, il-ħtejja u kollha. Kollox barra l-mara. Għax il-mara kienet diżgrazzja fiha nnifisha. U sekk edha prezentata, il-missjoni eh, ta' għax il-mara, għax dik il-mara, rajt? Mux il-mara, eh, bħala mara, eh, għax dik il-mara. Kienet kollox imut barra martu, insomma. Kienet disgrazzja vera, ta' vera, għedi tmur taqridlu u tajdu idaj, immaġu, tajdu idaj. Isħet il-lalla, kam ħaddu jisek baħnan, isħet l-alla tajdu, fuq dak il-livell tmur, il-mara vera. Imma mbagħad jiġu tlett in-nies, nies twajba, ibżgħu minnhom dawk. Nies twajba li jiġu biex ehm, jikkonslaw l-imbirek ġob, insomma, u daw tliet persuni għadisa, imorru jfarġuħ. U ġob jgħid dal-klim jgħid ġob. Kelli ħafna diżgrazzji, imma mhux akbar daqs il-konfortazzjoni tagħkom. Il-konfortazzjoni ta' Getar bid-diżgrazzji kollha illi qatt ġrali, għax daw jgħidulu ħafna affarijiet bħalma fejn mhux xi ħadd jgħidu huwa x'Alla jaqta' warda. Sid tiegħi ma jaqta' luk, għax ma jaqtax il-ġnien kollu, imma l-warda tiegħi jħalliha hawnhekk. Għax Alla jieħu t-tajbin. Għala għala noklu għaż-żiena, mela, ħalli bħallina hawnhekk. Dak mhux fuq dan huwa dan huwa konfortazzjoni, mhux konsolazzjoni, hemm differenza bejniethom fuq dan il-livell. Allura Ġesù ma jitkellmx fuq tikkonforta, tikkonforta tfisser u iva ma tiġi imbagħad jinbidlu l-affarijiet, u iva l-affarijiet imorru sew, u iva tgħoddux qalbek l-affarijiet, għax jgħaddi mill ġieħ. Konsolazzjoni tfisser jien ċert li din l-istorja se toħroġ xi ieħor b'mod differenti għal kollox. So, Terġa' hawnhekk fil-Bejgħet Lutnijiet, tinsewx għattilkom illi dan huwa l-Vanġelu ta' Mattew u l-Vanġelu ta' Mattew qiegħed jikteb lil Lhud illi jafu ċar sew l-Antik Testment jew il-Bibbja Lhudija, jafuha sa ħafna ħafna tajjeb. U Mattew allura jieħu Qed jitkellem fuq dwejjaq partikolari, dwejjaq partikolari ħafna. Il-kelma dwejjaq tirreferi għal Iżaija. Ma Iżaija jgħid, meta jiġi l-Messija jikkonsla lil kull min hu mnikten. Iżaija kapitlu 71. Jikkonsla lil kull min hu imnikked. Mela, f'din il-beatitudni qed jirreferi għal dik li dak il-nikket illi kien hemm f'dak iż-żmien ta' Iżaija. X'kien? Kien hemm żewġ niket partikolari għaddew minnu l-poplu Ludi. Kien qiegħed in-niket tal-poplu riżultat tal-fatt li hemm Poplu pagan illi ġie jaħkem il-Lhud. Ġa spiċċajna skjavi, ġa imma poplu pagan u l-Lhud u l-popli pagani qatt ma marru sew flimkien. U mbagħad hemm ukoll id-dwejjaq, it-toqol, it-toqol tal-kapijiet reliġjużi. Għax il-kapijiet reliġjużi kienu dejjem jisħu fuqhom b'ċerta toqol u jpoġġu dan it-toqol fuqhom. Kien poplu li kien qed joħkrob ħafna bin-niket tiegħu. Fil-fatt, Luqa, fil-belt mill-Mieta Luqa jgħid lilkom biex ħammisshom, imma ma jgħidx imberkin l-imnikta, Luqa jgħid imberkin dawk li qed jibku, juża l-kelma jibku. Imberkin li qed jibku, dawk li jibku. Ah, jiġifieri xi ħadd li għaddej minn inkwiet kbir, diffikultà kbira, eċċetera. Ġesù qiegħed jirreferi hawnhekk għal dawk li għaddejjin minn tbatija għax huma mgħaffġa mill-oħrajn. Tiġi ċara. Minn tbatija għaliex huma mgħaffġa mill-oħrajn ekonomikament, politikament, jien naf soċjalment, reliġjożament. Poplu li għaddej minn tbatija kbira. Dawn huma mberkin, u le, x'jiġifieri? Mhux għax huma hekk mberkin, imma għax għad ikunu mfarrġa, għax għad ikunu konsolati minħabba li jiġu meħlusa, kawża mill-kawża tal-mikeda u mhux biss konfortati, ma jiġu meħlusa mis-sitwazzjoni. Jekk ma taħlisniex mis-sitwazzjoni, jien m'iniex imbierek. Imma tiġi meħlusa minn din ir-realtà. Kif se tkun meħlus meħlusa minn din is-sitwazzjoni? Għax hemm il-komunità tal-ewwel beatitudni. Issa, ħa kull darba ħa nirreferu għaliha b'dan il-mod. Kull darba, llum u għada, kull darba ħa ħa nirreferi għaliha b'dan il-mod. Ara kemm di l-ewwel beatitudni, jekk ma fimniex il-bieraħ l-ewwel beatitudni, m'intix ħa tifhem xejn, tiġix għada qas. Għaliex mhux ħa tifhem, imma jekk ħa tifhem l-ewwel beatitudni, illi din qed toħloq komunità li taf tgħolli lil xulxin u tpoġġi lil kulħadd indaqs għax jaqsmu kollox bejniethom u ma tħalli 'l ħadd jgħaddi minn tbatija extra żejda u inti preżenti hemmhekk u ma tagħmel xejn, allura tagħmel xi ħaġa. F'dan il-każ din il-komunità tal-ewwel li qed tgħix l-ewwel beatitudni toħloq sigurtà għaliex jaqsmu magħhom dak li għandhom. Dawk li qed ibatu tant qed jokorbu imma hieni għaliex hemm din il-komunità li se tieħu ħsiebhom u se jinħelsu minn dak li joħolqilhom dan it-tiket, li qed joħolqilhom it-tbatija. Din għalhekk huma hienja fil-milja tal-kuntentizza, għax la hemm komunità li diġà bdiet tgħix l-ewwel beatitudni, mela għandek għandek ir-realtà solvuta, sa ċertu punt huwa huwa solvut. Mela dan mhux messaġġ. L-oppju? Le, le. Da mhux messaġġ illi jaljena. Mhux qed nitfgħu t-trab taħt it-tapit. Hekk tfisser taljena. Titfa' trab taħt it-tapit. Jiġi ħadd jgħidlek, oh, dejjem minni kedu se nitlob għalik. Tajjeb, ħalli hemm. Qed imutu l-ġuħ, u bistgħu jitolbu għalik ta' mill-Maltin kont kummissjoni. Narhom imutu bil-ġuħ jien, u ngħidilhom hemm il-Maltin jitolbu għalikom ta' biex jitolbu għall-missjonarji u jitolbu għall-nies tal-missjoni. Tox jikwieta, u ħalli ħemut bil-ġuħ. Għeta, ma naħdimx, mhux hekk. E dan mhux messaġġ ta' aljenazzjoni. Aqqas hu messaġġ spiritwali, insa spiritwalitajiet, insa ħafna ħafna reliġjożità u insa titlob għalik. Le, dan huwa messaġġ li jagħti faraġġ lid-dinja. U mhux anzi, ħapoġġiha hekk qabel. Mhuwiex messaġġ li qed jgħidlek u mbagħad tmur il-ġenna ħin. U la tmur il-ġenna Jew affarijiet jispiċċaw ta' dit-tbatija kollha, dan niket, jispiċċa kollox, hemmhekk hemm il-ferħ. Iż-żejt kien jinbaqgħali xi għoxrin sena oħra ngħix fin-niket. Allura, le, mhux hekk qed jgħid. Dan il-beatitudni qed tgħid le, hemm nies illi lesti illi jgħinu lil oħrajn. Mela, anke llum, hemm ħafna nies illi għandhom dan it-tip ta' niket hemm barra. It-tip ta' niket irid ġej minħabba l-politika tal-pajjiżhom, minħabba l-ġlied fl-Ukranja, minħabba n-nixfa li ħloqna fl-Afrika, eċċetera M'hemmx ikel iktar minħabba reliġjożitajiet differenti li jaħkmu, joħonqu l-oħrajn. U allura jitfaxxa xi dgħajsa fuq il-baħar u aħna ngħidu u aħna għandna biżżejjed, aħna ġra għandna ħafna ekstra nies, eċetera, allura aħjar ma jiġux hawnhekk u nifqu nagħlqu għajnejna fuq hekk. Dan, dispeċini, imma dan qiegħed jgħid le hemm komunità li qed tgħix nisranija, tissejjaħ nisranija. Illi qed tgħix il-Vanġelu, mela qed tgħix l-ewwel beatitudni u l-messaġġ ta' Ġesù qed jgħid, dawn din il-komunità se twassal il-faraġ lil dawn in-nies li għaddejjin minn din it-tip, minn dan it-tip ta' niket minħabba s-sitwazzjoni tagħhom. Dak jew din hija t-tieni beatitudni. L-lum se nispiċċaw qabel nispera. Wara tiġi l-beatitudni illi mhux faċli tifhem is-sofferenza tagħha u x'jiġi offrut bħala soluzzjoni. Mhux faċli. Ehm, ħafna stramba li l-beatitudni t-tielet waħda. Jiġri kull beatitudni, jekk ma tifhimx sew, tara negattiva, imma Imberkin il-fqar għax hemm Re li se jdaħħalhom fis-Saltna tas-Smewwiet. Sorry, is-Saltna tal-Smewwiet tfisser is-Saltna ta' Alla, tfisser din il-mentalità ġdida. Ma għandha x'taqsam xejn mal-Ġenna, insewha. Alright? Imberkin lill-nifqa għax hemm komunità li se ssolvilhom il-problemi, għadna kemm għadna. U issa, Sa naraw lil dawk li huma bil-ġuħ u ser ikunu mxebbgħin ukoll bħal araw, imma li jmiss tgħid hekk, ara kemm hi stramba li jmiss. Ħenin ta' qalbhom ħelwa għax għad ikollhom wirthom l-art. L-art x'għandha x'taqsam ma' xi ħadd li għandu qalbi ħelwa. Berkin ta' qalb ħelwa, għax għad ikollhom wirthom b'art. X'għandha x'taqsam ma' xulxin? Tant ma nftemilx din, matul is-sekli, l-Insara kollha, Protestanti u Kattoliċi u Ortodossi, tant ma nftemilx din illi, Illi mal-ewwel għedna di qed tirreferi għall-art, għall-ġenna, għad-dinja l-oħra, eċċetera. Mal-ewwel ħadna hekk, kollha kemm aħna konna qed ngħidu hekk. Naġra jidkom tinsewx li t-testi oriġinali ġew fidejna L-oriġinali vera, t-testi oriġinali vera ġew f'idejna daqs 40 sena ilu, eh, ġifieri eh, tiġġudikawhomx in-nies ta' qabilna li interpretaw l-affarijiet differenti. Issa għandna testi ħarġu ċari kollha t-testi u għalija 40 sena ilu jfisser il-beraħ lula, ġifieri vera vera ftit żmien. Mela bl-art bdiet tirreferi għall-ġenna. So, u dawk ta' qalb ħelwa kienu dawk illi jobdu f'kollox. Dawk iċ-ċwieċ illi qegħdin hemm jobdu kull ħaġa li tgħidilhom jobdu biex imbagħad jien immur il-ġenna. Dik kienet l-interpretazzjoni tal dan l-insara marbuta ma' dan it-tielet beatitudni, marbuta ma' din. Mela, xi tfisser? Mattew jibqa' ħafna leali lejn eh, il-tradizzjonijiet Lud, allura anke f'dan il-każ jirreferi għall-istorja ta' Iżrael. Mela, x'qed jgħid hawnhekk? Meta l-poplu ħareġ mill-Eġittu u fl-aħħar wasal wara erbgħin sena, fl-aħħar wasal fl-Art Imqaddsa, f'Kana, hemm tliet Kanijiet alright, mhux l-istess waħda Kana tat-tieġ, f'Kana, qasmu l-art li kellhom tal-Art Imqaddsa kollha kbira, Iżrael, qasmu l-art fit-tnax-il tribù. Qasmu l-art bejniethom skont it-tribù. Kull tribù li kellha biċċa art mhux ħażin, qasmitha skont il-klan, x'taqbad tgħidilha bil-Malti? Tribù, kważi tribù nibqgħu ngħidu, imma kien hemm klan fil-widien widien bit-trajb. Qasmuha skont il-klan. Kull klan li kellu biċċa art iżgħar imma kellhom art mhux ħażin, dawn qasmuha skont kull familja. U qasmu l-art ta' Iżrael, qasmu l-art li daħlu fiha l-art imwiegħda jew l-art li mqaddsa, qasmuha skont u kull familja kellha biċċa art. Fl-Orjent, importanti l-tifani, għalfejn dan Mattew jisemmija jsemmi dil-bejgħ fl-uni. Fl-Orjent xi ħadd mingħajr art huwa xi ħadd bla unur. Jekk m'għandekx art inti ma għandek ebda dinjità ta' xejn. Dinjità ta' xejn. Imma ġara li mal-ġenerazzjonijiet li kienu għaddejjin min ikun b'saħħtu jaħtaf l-art l-oħra. Storja ġdida li taħtaf l-art l-oħra u dawk jaħtfu daw dik b'saħħithom minnu dgħajf miskin reġa' spiċċa b'xejn, eċċetera, eċċetera. U sa sa kemm forsi Jina f'ħames ġenerazzjonijiet li ġara kien li l-art ġiet maqsuma relativament għal ftit nies biss. U ħafna spiċċaw bla art. Anzi, ħafna minnhom spiċċaw jaħdmu l-eliti tagħhom bil-ħlas. Dik hija l-qalqa tan-nannu. Dan ta' ħdejna li ta' fuq kellilna attakka u ma nafx għamel u ħadielna u tallana l-qortu u ħadielna u jien spiċċajt naħdem l-għana tiegħi li saret tiegħu u dan iħallasni fl-ikel biex iħallasni. Tal-għalqa tiegħi qed naħdem fl-għalqa tiegħi stess. U dawn spiċċaw propju bla art. Spiċċaw jaħdmu l-għelieqi tagħhom stess. Biex tressaqalna Salm 37, li Salm 37 lil dawn in-nies, direttament ċar għal dawn in-nies qed jirreferi, jekk ma tkunx taf l-istorja ma tifhimiex, imma Salm 37 jgħidilhom ibqgħu kwieti, taqlgħux inkwiet. Biss. Ibqgħu kwieti, taqlgħux inkwiet, obdu u aħdmu. Imbagħad, ara, ara x'konfortazzjoni, mhux konsolazzjoni. Imbagħad, Alla jieħu ħsieb hu u jġib il-ġustizzja hu. U dawn baqgħu din il-ġustizzja qatt ma seħħet u dawn baqgħu b'xejn. Baqgħu propju b'xejn. Din hija l-background ta' Tal-beg tat-tielet beatitudni. Din hija l-background ta' Tillu. Mela, ta' qalb ħelwa mhijiex xi kwalità li naf morali, inti tifel tajjeb, ġust, tifla tajba u mhux dnubiet, eċċetera. Mhux kwalità morali, imma dwar sitwazzjoni reali ta' disperazzjoni. Għalhekk għedtilkom it-tliet beatitudnijiet kollha juru l-uġigħ dawn, juru l-uġigħ li jkompli jkun għaddej. Huma ta' disperazzjoni. Hemm differenza bejn tkun umli. Għax qalb ħelwa Ġerman qed nirreferu għaliha umli. Ma dan mhux qed jirreferi. Il-kelma Griega ma tirreferix għal xi li huwa umli, imma xi li huwa umiljat. And it's not the same. Qed jirreferi għal dak li huwa umiljat, nies umiljati. So, qalb ħelwa hemm din l-umiljazzjoni għax tilfu kollox, tilfu d-dinjità, tilfu kull ma kellhom. Allura hawnhekk Ġesù f'din il-beatitudni qiegħed jgħid imberkin dawk li tilfu kollox, that's translated into a more understanding phrase. Imberkin dawk li tilfu kollox, tilfu anke d-dinjità tagħhom, għax għad jirtu l-art kollha, mhux ta' jirtu l-biċċa l-art li jitilfu, għad jirtu l-art kollha, u mhux kif jgħid is-Salm, is-Salm 37, vers 11, għax jirtu biċċa art. Le, Ġesù ibiddilha din tas-Salm, U jbiddilha u jgħid, Imberkin dawk li tilfu kollox, għax għad ikollhom l-art kollha. Qed ibur fuq din. Mela, kif nikkonkludu din il-beatitudni? Xi tfisser din il-beatitudni? X'qed tippreżenta din il-beatitudni? X'qed tgħidilna din il-beatitudni? Jekk hemm dak il-grupp illi jħossu responsabbli ta' l-ewwel beatitudni. Jekk hemm dak il-grupp illi jħossu responsabbli għal ferħ tal-oħrajn, Dawk li tilfu kollox ser isibu anke art għalihom, u ser isibu dinjità u unur minn din il-komunità. This is a whole program, eh? There is a whole program. Il-beatitudnijiet mhux hekk x'fhimna bil-beatitudnijiet, mhux fimna. Hemm programm sħiħ marbuta ma' dan kollu. So, nerġa' ngħid, mhux b'attitudnijiet ta' aljenazzjoni, imma ta' nies li jridu jagħmlu differenza. Ta' nies li huma responsabbli għal xulxin. Ta' nies li jħossu li jridu jagħmlu xi ħaġa għax huma responsabbli tal-kuntentizza ta' ħuhom, ta' oħthom. Tiftakru hemm Abel u Kajjin wara li qatlu qallu, qallu, qallu fejn hu ħuk? Qallu hemm barra r-responsabilità hija. Issu. Kajjin responsabilità hu. Bilem bniedem l-ewwel dnub, l-ewwel qtil. L-aħwa, l-ewwel qtil u r-risposta ta' Kajin tkun, eh, x'għandux naqsam ma' Abel? X'għandu l-fetta? Le, le, m'għandix taqsam xejn jien. X'importani min hija? Mhi responsabbli tiegħu? Aħna responsabbli tal-umanità. Jekk inti ma tridx tgħixha din ir-responsabilità, Allura l-ewwel beatitudni tit-tarmija, armi li trid, imma insa li għandek x'taqsam mal-programm ta' Ġesù Kristu. Sew, maġġoranza tagħna l-insara, aqqas l-iċken idea m'għandna x'qed ngħixu. Bosta mmur il-quddies il-Ħadd u bosta nagħmel anqas sagrifiċċji, nirrandal, u bosta ma nafx xiex, u mbagħad inħossni tajba. Le, Tħossok tajba meta tara l ħutek meta hemm barra m'hemm ebda wieħed minn tmien biljuni li qed ibatu fuq dan livell. Hemm tħossok tajba. Hemm tkun vera fuq il-livell ta' kuntentizza assoluta, kuntentizza kbira. Niġu għar-raba' beatitudni, u di ħad l-aħħar beatitudni tal-lum, ġifieri llum nispiċċaw kif ħanspiċċaw naqra iktar kmieni. Dawn iż-żewġ beatitudnijiet li għadna kemm semmejn issa jiġu miġbura mill-Evanġelista bil-beatitudni li jmiss imbagħad. Il-gratitudni li jmiss tiġborhom it-tnejn l-oħrajn u jpoġġi u jpoġġi oħra fl-istess ħin. Għalfejn? Biex ikollu tmienja. Għalfejn? Għax huwa n-numru, il-numru tal-insara għall-qawmien, tmienja. Għalfejn? Biex il-kliem kollu meta tgħoddhom ikun tnejn u sebgħin. Allura daqs kemm hemm popli hemm barra pagani li jridu jisimgħu din dan il-messaġġ ġdid ta' Ġesù, jiġu evanġelizzati. Li ma tfissirx jiġu mgħammda, imma jiġu propju wasla b'dan il-messaġġ, dan il-livell ta' messaġġ. Ir-raba' vertuni tiġi ħenjin dawk illi huma bil-ġuħ u bil-għatx għall-ġustizzja, mhux bil-ġuħ. Ma għandix taqsam bil-ġuħ. U ma għandix taqsam bil-għadġ. Dawk li huma bil-ġuħ u l-għadġ tal-ġustizzja. Għaliex huma ikunu imxebbejn. Dinja it-tielet beatitudni. Wara li ppreżentajna dawn iż-żewġ beatitudnijiet ta' qabel hawn, li hija żewġ tipi ta' inġustizzja, dawk li huma mneżżqa minn kollox u dawk li huma mnikkta minħabba s-sitwazzjoni, isemmi dawk li jagħtu lura d-dinjità lil dawk li tilfuha. Dan, il-beatitudni fuq dan il-livell qiegħed jitkellem. li jagħtu lura d-dinjità lil dawk li tilfuha, dawk li jeħilsu minn kull tip ta' oppressjoni. Għax hemm, nerġa', hemm dik il-komunità illi ħirġa mill-ewwel bejgħat Għedtilkom, din ħa nirrepetiha ħafna drabi, u ħa nirrepetiha kważi għall-inqas f'dawn it-tlieta, qed nirrepetiha kull darba żgur, biex tidħol ċara għall-inqas, nitilqu minn hawnhekk fuq dan il-livell vera ċar. Dan hu dak li ngħidu meta ngħidu ġieli nisimgħuha din il-kelma, hemm aktar ferħ għal wieħed li jagħti milli għal wieħed li meta jirċievi. Hemm iktar ferħ meta wieħed jagħti milli wieħed jirċievi. Din hija l-ispjegazzjoni tar-raba' bejatitudni. Hemm aktar ferħ għal min jagħti milli meta jirċievi. Dawk li jittamaw il-ferħ tagħhom fuq dak li ħaddieħor għandu jagħmel għalihom jibqgħu delużi. Il-kuntentizza tiegħek hi minn kemm inti kapaċi tingħata, minn kemm inti kapaċi tagħti minn li għandek. Kemm inti kapaċi tagħti mhux biżżejjed biss imma anke tħoss id-duqqas. Taf kemm hu faċli tagħti dak li hu żejjed, li meta tagħtih iż-żejjed ma tħoss ebda differenza? Jiena nġieli nkun f'ħafna maratoni, anke nippreżenta l-President, darba minnhom kont, Presidenta, President Aw Mara, f'waħda minn dawn il-ġranet ta' meta niġbru għal diversi realtajiet. Kemm-il darba kont fuq it-televiżjoni nippreżenta hemmhekk. Kull darba ngħid, jekk inti ħriġt għaxar ewro u inti ħriġt għoxrin ewro u forsi hemm il-ħarġ anke ħames mitt ewro biex ikun hemm il-pledges, u ħriġt ħames mitt ewro, imma mhux qed tinkwieta x'għada għand baqgħalek ħafna l-għada x'tiekol u għada l-breakfast. Allura ma tagħmilx differenza. It-ten euro tiegħek ma għamlitlek ebda differenza. Baqgħalek iktar minn ten euro oħra żejda. Tara, għattilkom il-bieraħ miss il-but u kulħadd jitlaq lehem. Kulħadd jitlaq lehem. M'għandix dubju. M'għandi dubju ta' xejn. Altru jekk. Ma meta ġie l-Covid, tliet sinilu, mhux tlieta, naħseb jiġi tlieta issa. Meta ġie l-Covid tliet sinilu kont il-Pakistan. Il-problema tan-nies fil-Pakistan ma kinitx il-Covid. Imma l-liġi ovvjament li ħareġ il-Gvern illi nidħlu f'lockdown. Il-Pakistan kien l-ewwel pajjiż li rnexxu li jagħmel, kien intelliġenti li jagħmel, insejtx kif qed isejħilha. special lockdown imma partikolari, f'areas biss imbagħad, meta jagħmilhom f'areas biss, mhux lockdown il-pajjiż kollu, imma naf pereżempju l-Belt l-Belt il-Furjana u l-Ħamrun, minn hemm l-hemm magħluqin u jagħlqu bil-barrikati u ħadd ma jidħol hemm ġew eċċetera. Imma meta beda jiġri dawn l-affarijiet, il-problema kienet qiegħda fis-sitwazzjoni tal-Pakistan, kienet qiegħda għaliex dawn in-nies kienu jaqalgħu min jaħdem, hemm nies ifittxu xogħol kull ġurnata. X'inhom dawk ikunu l-marsa, jistennew, eżatt hekk, anke hemmhekk. U anke dawk li kienu jaħdmu b'xi mod jew ieħor regolari, il-paga kienet tingħata fil-ħamsa, kuljum. l-ekwivalent ta' Euro jew Euro u nofs. Dan jagħmel ġurnata jaħdem. Filgħaxija l-garraġja ġew irġiel, hemm xi nisa jaħdmu wkoll imma aktar irġiel, e, jieħu li jieħu Euro u nofs dak iż-żmien, 300 rupees. U u jmur għal sejr id-dar jixtri ir-raġel, eh, jixtri, jixtri, jixtri l-ikel biex jasal id-dar u jkollu biex jiekol fil-għaxija u l-breakfast ta' filgħodu. Mela jekk illum hemm lockdown u ma marx ix-xogħol, illejla m'għandix nieku u għada filgħodu m'għandix breakfast. Dak, jiġifieri d-dkufijiet, dak, jiġifieri sitwazzjoni li tispiċċa fuqha li tinkwieta fuq, dak ifisser li l-aħwa jien jien preokkupat minħabba li m'għandix flus biżżejjed. Mhux meta inti ħriġt ħames mija u wara l-ħames mija kellek iċ-ċans tmur tgawdi kemm trid ix-xorta l-għada, eċċetera. Qed ipoġġi din ir-realtà qawwija fuq dan il-livell, għaliex aħna jien iskur mhux l-ewwel darba ngħid u fader aħna fqar ta' wkoll fuq aħna fqar aħna fqar. Fqar, fqir, meta inti ma tafx ħadd ma' tifel għada fil-għodi, hemm fqir. U ma tistax torqob bil-lejl għax taf li għada m'għandek xogħol. U ma tafx minn fejn ħa ġġib. Però believe it or not, qed nitkellem fuq il-Pakistan jien, il-Pakistan naf. Believe it or not, anke jekk ikun nisrani, tal-ġar tiegħu kapaċi jgħix Musulman, kapaċi jgħix l-ewwel wieħed. Għax imur ħafna ġar u qatt ma għandix. U l-ġar Ċappati jew ħsiet u ċappati, ċappatija, plural ta' ċappati, waħda hija b'ċappatija, ftit xtliet ta' ċappatija u ftit ħaxix jew ftit sos jew ftit miż-żalza li jagħmel. U familja ta' sitta bit-tfal żgħar jieklu minn dawn it-tliet ċappati. Ma marrux bil-ġuħ, ħadd minnhom ma miet bil-ġuħ. Fil-Pakistan ħadd ma jmut bil-ġuħ. Jien il-Pakistan rajtha, il-komunità illi taf tgħix l-ewwel beatitudni. Hawn Malta mhux dejjem rajtha. Ma kienx l-ewwel darba li xi ħadd qalli mala ma jitħabbat ix-xaħħab u niftaħru ntiegħ jekk ikun tal-partit l-ieħor. Mela le. Smajt iktar minn darba, iktar minn darba. Mela le, ma tarax li nagħmel hekk. Dan li qed jirreferi għalih din it-tielet beatitudni, ir-raba' beatitudni. Ir-raba' beatitudni qiegħda tgħid illi ehm, eh, hemm ferħ kbir ta' xi ħadd li jgħid jien għandi tfal tiegħi kielu ħanat il Waħda mill-istejjer kbar ta' Mother Teresa smentuha kemm-il darba, qed nitkellmu fl-istess area tad-dinja b'għax l-Indja u l-Pakistan kien pajjiż wieħed 60, 70 sena ilu, ma kienx jeżisti l-Pakistan, kien kollu Indja, tgħid li fl-aħħar iddubbat xkora ross u qabdet ma nafx kemm ross qabdet u kienet taf li hemm mara fqira mhux 'il bogħod, qabditha u marret u għadilha. Mother Teresa says, qaltilha, ġibtlek ftit ross għat-tfal. U dil-mara qabdet il-borża li tatha, qasmitha fi tnejn u telqet tiġri 'l barra. Mother Teresa fittex x'ġara. U stennietha, ġiet lura qaltilha, x'ġara fejn mort? Qaltilha għax il-familja ta' ħdejna bil-ġuħ bħalna. Dak jiġifieri t-tkattir tal-ħobż. Mhux magics Ġesù għidli min minnkom kapaċi li jitma' l-Malta kollha, eluf, b'ħames ħobżiet u żewġ ħudiet, għidli min ħa jagħmilha. Aqqas jekk inġibu ħames ħobżiet u żewġ ħudiet hawnhekk u nagħmlu l-għeż kif nitolbu. Taf x'jiġri wara l-għeż kif nitolbu? Nagħmlu ħutien ten, nagħmlu ħobs ibbies. Daqshekk jiġri. Imma jekk inti kapaċi toħroġ li għandek u taqsam mal oħrajn il-ftit li għandek ekstra, inti se tkun kapaċi tgħix il-beatitudnijiet fuq dan il-livell dak li kien qiegħed jitkellem fuq hawnhekk. Dawk li qalbhom f'qalbhom hemm din il-kilba, dan il-għatx, dan il-ġuħ għall-ġustizzja tal-bnedmin t'hemm barra li qed ibatu għal xejn, għall-ebda raġuni ħlief għax aħna inġusti ma' xulxin. Dawk li għandhom qalbhom f'qalbhom hemm din il-kilba għall-ġustizzja ta' dawn in-nies, Ser ikunu mimlijin b'ħafna hena. Bera sħiħa, bil-milja tal-kuntentizza. Bil-milja tal-kuntentizza. Wara dawn l-ewwel l-ewwel wara l-ewwel beatitudni, b'dawn it-tliet beatitudnijiet, l-Evanġelista jippreżenta l-effetti mbagħad pożittivi ta' dawk illi jgħixu f'din il-komunità illi tgħix illi tgħix bl-ewwel reati li għamlu din l-għażla. Din hija għażla l-għażla tan-nisrani. Insew l-għaxar kmandamenti, dawk mhumiex importanti. Xejn, skont Mattew. Mattew, għattilkom il-bieraħ, kelma, jistotwissi, jistotwissi, jissostitwixxi l-għaxar kmandamenti bi tmien bejatitudnijiet. U l-Insara ma għandhomx l-iċken idea ta' x'inhuma t-tmien beatitudnijiet. Imma l-kmandamenti li Mosè jagħti lill-poplu Lhudi, ma mhux lid-dinja kollha, imma l-poplu Lhudi, aħna nafuhom bla mend. Imma l-beatitudnijiet m'għandniex l-iċken idea tagħhom. U xorta ferħanin li aħna nissejħu Insara. Imma l-messaġġ ewlieni ta' Ġesù Kristu għadna ma qabadniehx. U għadna ma bdejniex ngħixuh. Ħares lejn il-Knisja mbagħra u tara. Ħares lejn l-insara fid-dinja. Kunu għafu li l-insara kienu dawk li qabdew l-ewwel gwerra dinija u t-tieni gwerra dinija. Di ġustizzja li ħolqhom. Da kejxin ta' ta' beatitudni il-laħwa. Nassa fl-aħħar għada nitkellmu dwar dawk li jġibu l-paċi, ma titkellmu dwarha b'ħafna qawwa għal għada. Ħansemmiha biss biex ikun semmejta ħa nieqaf biha llum. Wara l-bejgħ tumiel, taf x'jiġu mbagħad wara wara diskors kollu, bat tiġi l-missierna. U jgħidulhom, Ġesù jgħidulhom il-missierna. Kunu għafu illi il-missierna nnifisha, l-iskop tal-missierna hija ġabra tal-beatitudnijiet. U żgur li ma tiftiehemx il-missiema. Żgur li għandna ħafna problemi mal-fatt li Alla idaħħalna fit-tiġrib. Le aħna ndaħlu fit-tiġrib lil nafusna. Aħna nies li msejħin naħorġu n-nies mit-tiġrib. U bħal battukom il-bieraħ, eh, u żgur li qed jirreferi l-missierna illi aħfrilna d-dejn bħalma aħna fuq d-dejn tal-oħrajn. Mela, nubiet, nubiet, nubiet. M'hemmx kelma nubiet fil-Grik, hemm kelma dejn. Meta tifhem imbagħad tifhimha jew tifhem il-beatitudnijiet u tarġa' taqra l-Missierna u taqra l-Missierna fl-oriġinalità tagħha, tinduna li l-Missierna kull darba li għadniha u ngħiduha spiss, nkunu qed nirreferu għat-tmien beatitudnijiet, li basically hija s-summary tagħha jew it-talba tagħna għaliha għal beatitudnijiet. Mhux faċli dan ta. Kważi kważi tidher xi ħaġa utopja, xi ħaġa li hmm, fejn xi darba qatt naslu hemm ħolma kbira, ħolma immaġinarja. Ġesù ma ġiex biex nħolmu. Ġesù ġie biex jitlob lill-lew kollha li fehmu l-messaġġ tiegħu jgħixuha. Nerġa' nsemmi, l-ewwel komunità Nisranija, morru fl-Atti tal-Appostli, l-ewwel komunità Nisranija kienu jistagħġbu biha għax kollox kienu jaqsmu flimkien. Ħadd ma kien fil-bżonn. Ħadd ma bata. Dawk kollha li kienu hemmhekk, inkluż il-ħafna romol, li ma kellhom ebda tama ta' xejn, ir-romol kienu l-agħar, dejjem kienu l-agħar nies fis-soċjetà. Tafu issa l-Konċil tal-Vatikan ii, ir-romol ma setgħux jiżżewġu. Ma setgħux fil-Knisja tagħna jiżżewġu. U jekk meta kienu jiżżewġu ma kienx jibgħat lil ħuhom u kien se jiġi taf. Ma kienx se tagħmel barka. Naħseb wara divorzjati, problemi l-oħrajn, imma dik għambat niġu għalija mod ieħor. Għax dawn ir-romol kienu l-iktar disgrazzjati fil-poplu, fil-poplu kollha tad-dinja, kull kultura tad-dinja. U l-ewwel ħaġa li l-insara, l-ewwel komunità nistarija għamlet kienet ejjew noħolqu nies responsabbli biex jieħdu sib ir-romol u l-orfni. U ħolqu djakni, dak ix-xogħol ta' djaknu kien, id-djaknu jfisser, kelma djaknu tfisser wieħed li jaqdi. B'jekk jaqdi fil-mejda, jaqdi fejn jidħol il-flus jew jidħol l-ikel. Dik tfisser kelma djaknu. Ma tfissirx dak li ordnat biex jogħti pried. Dak biex jieħu ħsieb, ħalli jieħdu ħsieb ir-romol. Biex anke r-romol, l-iktar nies diżgrazzjati li kien hemm fis-soċjetà, dawn jiġu merfugħa fuq il-livell tagħna. Mela, dawn il-beatitudnijiet ma jitolbukx tkun baħnan. Ma jitolbukx tkun titlef kollox. Meta l-kbux jinnaħ, issir diżgrazzjat fid-dinja billi ssir miżeru bħalhom. Xejn minn dan, imma jitolbok terfa' lil min hu miżeru fuq il-livell tiegħek. Dak li huwa ntbati, int tkun responsabbli mal-komunità, mhux wieħed ta' xagħat waħdu hi, mal-komunità illi In-nies kollha li hemm barra għaddejjin minn niket, minn dwejjaq, minn tbatija, minn inġustizzja, il-komunità tkun qiegħda hemm li tiggarantixxi futur vera. Fuq din l-art! Ebda beatitudni ma titkellem fuq il-Ġenna. Sorry. Xejn fil-Vanġelu ma jitkellem fuq il-Ġenna. Għaqqas lill-Ħalliel it-Tajjeb, għax il-kelma dik ġennia, translate fejn hija ġenna, kienet ġnien partikolari fejn hemm kollox. Fir-realtà. Allura għax il-Lhud ma kienx jifhmu li qed teżisti ħajja eżatt immedjatament wara li tmut, allura ma kienx qed jitkellmu. Ġesu ma setax jitkellem fuq dal-livell għax ħadd ma kien jifhmu kieku jitkellem fuq dal-livell, mhux vera. Mhux vera. So Ġesù kulma qal qed jirreferi għalih on planet earth, nerġa' ngħidha bl-Ingliż għax qawwija, fuq din id-dinja ta' hawnhekk, fuq din l-art qed jitkellem u mhux fuq wara. So mhijiex aljenazzjoni. Imma din adrenalina ta' vera għandek bżonn biex tgħixha fuq dan il-livell u tbiddel id-dinja. Din hija sistema li għandha l-qawwa li tbiddel id-dinja. Ebda teorija politika ma bidlet xejn. Imma din hija sistema vera, fejn inti, inti tqis lil oħrajn daqsek, u allura tgħin tħallihom u tagħmel minn kollox biex jgħixu fuq l-istess livell tiegħek. Dak huwa dmir ta' kull Missar. Għada naraw it-tliet reattunijiet l-oħra illi huma konsegwenza partikolari pożittiva issa, effetti pożittivi ta' dawk illi qed jgħixu b'dan mod, effett issa pożittiv. Mhux kwistjoni ta' li li kważi kważi jiġi awtomatika, meta inti isek meta inti tgħix fuq dan il-livell, awtomatikament joħorġu l-affarijiet l-oħrajn. li jiġu waħedhom. U mbagħad naraw l-aħħar beatitudni għada wkoll li hija ta' beatitudni qawwija partikolari. U jien illejla se nieqaf hawn u nixtieq li nieqaf ħames minuti qabel biera. Grazzi ħafna, good night, niltaqgħu għada.